Siwmas ydych chi? Dwi'n gobeithio da gyda'n saf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i ysgrifennu tudalen fach i arddangos sut i ddefnyddio y goddrych yn yr iaith JavaScript URL chwilio parametrau neu yn Saesneg URL search params. Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol os rydyn eisiau

Gyntaf y gair JS ac wedyn HTML ac wedyn XSS ac mae'r rhain yn achosi y dudalen i arddangos y llun neu yn isod, sef yr iconau ar gyfer JS, HTML a'r XSS. Felly mae'r er, dudalen hon yn defnyddio'r er, gorchrych neu ffwythiant hwn yn Saesneg URL search params neu URL chwildeo parametrau i gystrawen ni uh, mewn bynnag yn yr bar cyferiad yn yr poriwr ac wedyn allan o'r data hwn i greu yr tagiau ar gyfer yr lluniau perthnasol ac wedyn i arddangos nhw trwy'r yr iaith JavaScript imiwn i'r gorchrechu yn y tagiau HTML. Felly dwi'n mynd i arddangos sut i wneud hyn yn y fideo hwn. Yn gyntaf mae angen i ni i greu yr ffel mynegau.html ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu yr ysgerbwd ar gyfer y tudalen fel hyn. Nawr, ar y ochr chwith mae gyda ni yr cortadiad ar gyfer yr tudalen newydd hon, sydd dim ond yn arddangos y neges Helo Byd yn y corff o'r tudalen ac wedyn mae'n yn effro y neges Helo Byd unwaith eto pan mae'r er tudalen hon yn llwytho ar gyfer y cyntaf tro. Felly os yr un nawr yn y chyber ffel ac nawr ar y ochr dde os yr un yn mochleuo i'r ffel hon, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad,

am benodiad i gynnwys yr llinell JS, y talnod, HTML y talnod, XSS, felly rydyn yn gallu dod o hyd o'r data hwn trwy ddefnyddio'r ogyrchrych imion yn y dudalen sydd yn galw yn Saesneg window, point location, point search, neu ffenestr, point tewyllad, point chwiliad. Felly nawr rydyn yn gallu effro yr uh,

wedyn yn cyfartalu i'r llinell JS, y talnod HTML a talnod XSS. Felly, nawr yr hyn yn gwybod, mae'r agosrych i mewn yn y dudalen yn y Saesneg window point location point search yn dychwelyd y llinell sydd yn rhanbarth o'r cyfeiriad ar gyfer y dudalen sydd y rhanbarth archwiliad tu ôl i ac yn gynnwys yr orfod gofynnod, ond nawr rydyn yn gallu gofyn sut i amdrin â nhw, sut i dod o hyd o'r rhanbarthau y mewn yn y fe yn fodd sydd yn defnyddiol i'r datblygwr. Felly, dyma ble rydyn yn defnyddio'r agorchrych. yn y Saesneg url search params neu url chwilio paramedrau fel hyn, nawr dwi'n yn gallu datganu y gwastadolyn fel fan yma, gyda'r enw url params sydd yn derbyn yr allbaniad o'r gwrthrych JavaScript url search params yn Saesneg. ac mae'r hyn yn derbyn yr rhanbarth o'r cyfeiriad URL sydd yr archwiliad rhanbarth yn cynnwys yr arwythnod gofynod ar y dechreuad, a wedyn trwy'r amlywolyn neu gwasedolyn hyn, yr hyn yn gallu galw ar ei rhywbeth fodd yn Saesneg get neu gerchu i gerchu

Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol achos nawr os rydyn yn gallu creu yr tag yn y Saesnig div neu rhaniad fel hyn gyda'r hunaniaeth difu lluniau fel hyn. Nawr, rydyn yn gallu defnyddio y data rhoddwyd imiwn yn y cyfeiriad yn y parametrau i benderfynu y cymwysiad imiwn yn yr rhaniad, er enghraifft, imiwn yn yr adran ar gyfer y sgript JavaScript, yr hyn yn gallu creu rhyw fath o'r amlywolyn fel hyn, na'r fel hyn yr hyn yn gallu creu yr gwastadolyn dillad a i MXS i derbyn y dillad o'r rhesau oddi wrth y

Ar ochr chwith a'r llinell deg, rydyn ni'n yn dolenni pob twp un res yn y dulliad hwn. Nawr, os rydyn ni'n yn datblygu at dalen, dyma'r y gyntaf rhanbarth, neu y gyntaf res yn y dulliad, dyma'r yr al, ac wedyn dyma'r y trydydd, Na, ar, ar y ochr roedd yr hynny'n gallu adeiladu y llinell i gynnwys yr cod HTML i mewn yn sod yn y rhaniad ar gyfer yr lluniau gyda'r hunaniaeth DV lluniau fel hyn. Nawr, o'r llinell deuddeg pan ydyn ni'n yn dolennu trwy'r doliad ar gyfer pob unrhes yn y dillad AIMEGS, Rydyn ni'n yn adeiladu yr anwywolyn LEMEG trwy'r cydydodi yr tag yn y Saesneg image neu llun, sef EMEG, gyda'r yr tarddiad, gyda'r yr rhywbeth fan ymar, sydd yn cynnwys yr gwerth union yn bob un rhes yn y dillad, Ac wedyn, ar ôl y dyleniad yr hynna'n gallu am benodi yr llinell hwn imiwn yn yr rhaniad gyda'r hunianiaeth ddifu lluniau. Felly nawr, os yr hyn yn y hip y ffeil ac yn dadablu tudalen fel hyn, a dyma'r yr gyntaf rhes, dyma'r yr al, dyma'r y trydydd,

a gwerthu yn y parametrau yn yr cyfeiriad o'r tudalen fel hyn, a rhywun yn gallu newid y cymwysiad o tudalen fel hyn, neu hyn, ac ati. Nawr, ar ôl ambell mwy o'r am newidiad, dyma'r er dudalen teitl ar gyfer y fideo hwn. Felly os dwi'n yn ychyb y ffel fel hyn, ac wedyn yn datebio dudalen ar y ochr dde fel hyn, a dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!